Kpɔlawo kple nyaselawo, eva Touch ƒe aƒea me yi ke nye Touch TV, Touch FM 103.9 ƒe yaʋala dzi ne mía ŋkɔ se ge le ŋdia. Tso fifia va de asi ne ŋdi ga ewo hafi míaɖu keklẽ kple wo le egbetɔ dzi. Egbe ye nye E, blaɖa yi ke nye ƒe dziŋɔ atɔ̃lia ƒe ŋkeke adrea gbea, egbe blaɖa dzi wòdze. Ke gaƒo ɖokui abe gaɖee ƒo toŋ aɖaŋeƒo blatɔ vɔ ɖekɛ le míaƒe dɔwɔƒea me. Ke ŋdi ya míeganɔe ɖe mɔ dzi be míaɖe ŋu ɣaɣla ɖeka ʋã ɖo eŋu ɖeka ʋã ɖo ɖe go na mi. Míekpɔ be wɔ ɖeka kple mi le ŋdi ya ƒe akpa dzi tso fifia va de asi ne gawo. Nenye be le mía ŋkɔ sem xoxo le míaƒe nukpɔmɔ alo radio dzi ya, dze agba be mia si nɔvi aɖe tso ɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, dziehe kple anyiehe nana nenya be Touch agbeŋɔgake ƒe wɔna yi nenɔ dzi e gbawo tso gbe tso ŋdi ga de kple afama ɖo ŋdi ga wua egbetɔa e fia kpe xoxo ale be nye kple nye dɔhatsiwo mie nɔ nyi ɖe mɔ gbɔ ŋdi ya be ŋuyiwo gale ɣaɣla ƒe míahe wo ɖe go na mi. Míeda akpe bene wò ɖeka kloe míexoxo. Ke hafi mía aʋɔgbo le egbe ƒe wɔnawo ŋua, nya aɖe le mía gbɔ ŋdi ya gbɔgblɔm be, God is saying to you today, Rest in me, I will already, I am already at work in your life, I will turn around every bad situation in your life, I will bless you, and your family and I will heal what needs to be healed. Amen. Egbɔgblɔ be Mawu gbɔgblɔ na wò le egbe be nàdzudzɔ le ye me. Ee, yele dɔ wɔm le woƒe agbe me ke nenema ke yeatrɔ Ẽ, enu baɖawo, enu vɔ̃ɖiwo le woƒe agbe me. Yeatrɔ wo katã. Yeayra wò kple wò ƒe aƒe kɔ, eye yeayɔ dɔ, nu yi ke hiã be ne woyɔ dɔe. Nenema gblɔm Mawu le ne mí ŋdi ya ta. Nenye be èle aɖukliɖuɖu aɖe me tom, èle vevesese aɖe me toma, Yehowa Mawu gbɔgblɔm ne mí katã ŋdi ya be, Mídzudzɔ le yi me, ale be, Ẽ, yele dɔ wɔm le míaƒe agbewo me xoxo. Nenema kee yeatrɔ nɔnɔme vɔ̃ɖiwo, enu baɖawo le míaƒe agbe mea, yeatrɔ wo katã woazu nyui. Ke yeayra wò kple wò ƒe aƒe kɔ. Nenema kee yeayɔ dɔ ŋu yiwo ke hiã be yeayɔ dɔ le mewò. Nenema Yehowa Mawu le Eden gblɔ na mí. Mida akpe ɖe nukpɔlawo kple nyaselawo siaa le Touch ƒe yaʋalã dzi ŋdi ɣia. Ke ŋkɔnyea ye nye Christopher Ayite. Meda akpe Abe alike nye dɔhatsiwo hã wowɔ ɖeka kplem le gbetɔ me yi ke be nu yiwo le mía shi le míaƒe agbalẽwo dzi ŋdi ya, míahe ɖeka va ɖo ɖe go na mi. Ke hafi míadze egbe ƒe wɔnawo katã gɔmea, etsɔ dzoɖayi va yi yi nye ehoawo ƒe asigbea. Meɖi tsa ge ɖe hosia me. Enye nublanui aɖatsi aɖukliɖuɖu kple vevesese ƒe nya be Mía nɔwo, mía dzilawo, mía dadawo, kple mía fofo aɖewoa? Wole adzɔga xem gakea? Etsɔ eyime ge ɖe ho sia me. Amewo mekpo nɔƒe ne woaɖo asi ɖo o. Ame geɖewo ɖo asi ɖe emɔ dzi fiyi ke wòle be ʋuwo kple dzokekewo natoa, ye amewo ɖo asi ɖo le ŋdɔgbe, yi ke wɔe be, Le ŋkekea ƒe nuwuwu hã, ame mawo hã woxa dzɔ ga, ame mawo hã woxɔ ga le wo si. Ɖekoe medze be mazã mɔnukpɔkpɔ ya ne mabia míaƒe asimedzikpɔlawo, míaƒe asimedzikpɔlawo, assemblia, be, Mía dada yiwo neɖo asi ɖe ʋu mɔ me, mía dada yiwo mekpɔ nɔƒe le asia me o, mía dada yiwo le ŋdɔ gbe ɖe? Adzɔga yi xɔm wole le wɔɔ hã shi ɖe edɔ ka tutututu yea adzɔga ma wɔwɔ ŋu yi ke ahe viɖe vɛ na wò. Elabe le míaƒe nusɔsrɔ̃, míaƒe nunyanya, kple míaƒe gɔmesese ŋua, fiafiam be adzɔga yi woxɔxɔm le mía dzilawo shi le ashia mea, e, enye ega yi ke woakɔ akɔ lé be ne ashia me, woakɔ akɔ tu teƒe, woakɔ akɔ wɔ nɔƒe na wo. kple susu be nenye be wokɔ woƒe fetrigbawo, agbeligbawo, tomatosgbawo, atadigbawoa, ne wova asiamea, woakpɔ teƒe nyui aɖe anɔ, adzra nu, yi ke woƒe dzi aɖe ɖe eme. Gake eva dzedzem abe wogalé gbalẽvi kakɛ gakakam ne ame yiwo ɖo asi ɖe emɔ dzi. le ŋdɔgbe, ŋdɔgbe gbogbo ya ʋuʋu. Etsɔ Mawu koe ɖi na mí be xexea me tɔxɔ yi ke ŋdɔ mete ŋu do ŋku me na tututu o. Gakea, tso le egbe ma, le yi ke agbeɔ dzea, mía ŋutɔ mí kpɔ yame be egbea ŋdɔ gaʋuʋu ge. Mía nɔ yiwo le asia me ɖe, adzɔga yi xɔm wole le wo si ɖe? Dɔ ka wɔm wole? Asixɔ. yi ke wo ʋiʋlim, dunyahehawo ʋiʋlim, e, parti A tɔwo be yewoe tu ashia, parti B, e, parti B tɔwo be yewoe tu ashia. Hm, mi me gbe o. Ashi ko dzi miɔ mi le. Ede na nye parti A wo, ede na nye parti B wo. Ashi ya ko dzie miɔ mi le. Ashia yi ke ʋlim wo le fifia be ame yi hã be ye tui, ame yi hã be ye tui. Ɖoɖo kae wo wɔ ɖe ashi xɔwo ŋu? Lãgbalẽ dzi le ŋutega me, le gbɔgbɔ me, le go ɖesiaɖe me. Ɖoɖo kae wowɔ ɖe asia ŋu yi ke wɔe be asixɔ ele teƒe ma gblaŋ? Gake mía dadawo gale nu dzram le ŋdɔgbe. Eɖe fu ŋutɔ. Etsɔ eyime ge ɖe hosiama. Enye nublanuinya, aɖatsi lolo ɖe mo nam ŋutɔ elabe ɖeko va dzedzem abe kafla zigbɔzi adre Tagbɔsesi va le mo dom ɖa le ho sia me yi ke mele mía ŋutɔwo kple mía dadawo dzi dem o. Mina míwɔ ŋɔ ne wòanyo. Assembly me tɔwo, míɖe kuku na mi, asia dzikpɔlawo, nenye be mile to dzi alo ame aɖe le to dzia, neke afɔ wo ne gblɔ be, Ao, eŋɔ me nyonyom o, eŋɔ mele mía dzi dem o. Eho sia e, e, ele be tɔtrɔ neva ŋu. Eye ne èlé ŋku ɖom hã, ehoshea, ewɔ be elolo viɖe ade mía dzi. Ke ɖoɖo kawoe le ashia ŋu? Wònye be ame aɖe ako tomatosi ava ɖo ashie ɖe ŋdɔgbe. Ame aɖe ako fetri akɔ va ɖo ashie ɖe ŋdɔgbe. Evɔ kaka wònya ɖi le ƒome nya ɖo ashi ma koa, gbalẽ kakɛtɔ mawo woge ɖe edzi, wobe woƒe ga, ten cedis, twenty cedis, five cedis kple tɔgbi mawo, wo xɔxɔm. Nu ka tutututue ya ga ma wɔwɔm? le asia me. Ɖoɖo kae le asixɔ ŋu yi ke ade mía dzilawo, mía dadawo dzi kple susu be ne wova ho enudzraƒe, woklã le aƒeme be yewova asime nudzraƒea, menye be woava nɔ ŋdɔgbe axɔ dɔléle bubu akɔ kpe woƒe kuxiwo akɔ yi aƒemee o? Mina míɖɔ ŋu ɖo. Míaƒe asimedzikpɔla, nenye be mile edzia la, mía dadawo ko woƒe ŋu le nya aɖewo gblɔm ɖo ɖe mia yomea? Ẽ, ɖeko wòdze abe ava ɖe fu. Ega yi xɔm miele le wo si le asia mea? Ega ma ne wo dɔ, edɔ yi ke woawo hã woakpɔ kple ŋku, edɔ yi ke woawo hã woase kple to. Menye be woano ŋdɔ gbe, anɔ ga xem be nyitsɔ shigbe ne yeva. Egayeye xea, yeakpɔ be viɖe ko, nenye be wòva ŋdɔgbe ko wòagava nɔa, made mí katã mía dzi o. Touch ƒe yaʋala eveawo dzi ya, ele mía ŋkɔ sem le Touch TV, Touch FM 103.9. Ŋkɔe nye Christopher Ayite. E, míaƒe mɔmefia yi ke nye bubunatɔ Divine Bolson kple viawo yiwo ke le asemblia me. Miaƒe agbagbadzedzewoa, e, míele mía ŋutɔ si ŋu wɔm. gake mele go dzem tututu o. Vevietɔ, ku ɖe hosia ƒe ŋgɔgbeyiyi kple hosia ƒe nɔnɔme nyuitɔ nɔnɔmea medzedzem ne dumeviwo kpɔkpɔm tututu o. Míle ya ɖem gblɔ kple susu be mía dada yiwo ɖoa asi ɖe ŋdɔ gbea, ne tsi dza wɔƒo, ne ŋdɔ ʋu wɔɖua, mitrɔ asi le wo ŋu. Mitrɔ asi le nɔƒe ɖe ŋu na wo kple susu be Ne ege ɖe asia mea, ne edzi tomatosi tɔa, ne eɖo teƒe ma ko, ekpɔ wo. Ne edzi fetri tɔ, ne eyi ɖe teƒe aɖe ko, ekpɔ wo. Kple susui be nu sia nu nanɔ ɖoɖo nu. Mía dumeviwo hã míanya be nenye be ege ɖe asia mea, asiame ƒe mia kpa dzia, tomatosi tɔwoe li. Asiame ƒe nuɖusi kpa dzia, fetri tɔwo, ademe tɔwo, tadi tɔwoa ye nàkpɔ le teƒe ma. Ke menye ameawo nakaka ɖe asiame le ŋdɔ gbe o. Ele fu ɖem ne mía dzilawo, ele fu ɖem ne mía dadawo, ele vevii ɖe. Eŋu ya ye ŋkunye kli etsɔ le ho sia me yi ke e, ewɔ nublanui, ewɔ nublanui. Nenye be le todzinamea, ge ɖe mía dzi, nenye be wò hã kpo ɖe nenema e, nàko to dzi ne doa dza. Mina mino yawo katã gbɔgblɔ dzi kple susu be e, ŋkeke nyui aɖe ava ne mí. Ame gbãtɔ, ewɔ abe edze ɖe. míaƒe ka dzi hello hello Tɔ. Yeah. Mada gbɛndi. Mada Ndi- gbɛndi n'o dia. ŋdi ƒe metɔ Yoo. Wòye ɖeviwo ta kpɔm ha. Akpe. Wòye dukɔ ta kpɔm. akpe Megblɔna be míawo míedɔ wɔm dɔ wu dukɔkplɔla yi ke le via yi. mm. Ba ne se programme ɖe le aɖu me ke me tɔ va yi fianyi me. Ewɔ ŋku nam be blutɔwo Ɔwɔ ŋu aƒo. Yi ne ƒe ŋu aƒo ƒe ƒe nyigba dze fia, akɔ kɔme yi, akɔ kɔme yi. Ekɔ blu tɔwo katã yi ke wowu politics ŋu ya ɖe le radio tɔ. Wo katã na nya yɔ ko be fia de dza fia. One village one dam ya te na na ku fɔ ɖo gblɔ. Yi fia ti wo ve me ni. Yi tsɔ eh de gbe ɖe yɔ mu to kuma to be yi fia FM. Eblu tɔwo va gbɔ gblɔ be yo NPP tɔwo de dam de zɔ ku me yi na ke yi me. Yo ko six na sɔnɔ ba ne me vunu vunu di dong kpe na nya ɖewo gbɔgblɔ. Dam ma na ha ma eɖe dam ma si do. Dam ya te gblɔm wo la nya dɔ nye di akɔ si vi falu. Yi ta nyigba dzi ɖe dam aɖe le te te yi me ale enyi ŋu fe na top ma tsɛ yi te yi me. Ta wo ta wo recording kura wɔ di nye mɔ ma no di do la kpa dada. Ne nye bo nya gblɔm nenema.

Nuke na menya ma gblɔ. Miaƒe mɔdodowo monyo, etsinonowo mele mia si o. Gake nenye be dukplɔla meŋlɔ wɔ ma o, wobe ewɔ. Meyi ɖe afi ŋfo si ŋutsɔ. Nuke na fike neda Japan edu kplɔm le afima ŋu dze eve koe ŋdi si ɖu dze kpɔ koe ya mogadzi ɖu ŋdze va de asi me vivio. Fonye ke neda Japan anyixɔ le amewo si dua ma egbana xɔ na amewo. Egbana anyi xɔ mo akɔ dɔ tu kpexɔ na ame yiwo ke le ati ŋu ƒo tsi. Eyi ke ya gakɔ le afi dɔ mo wɔ afi mɔ dodowo nyo le yi ƒe afi ma. Medi be magblɔ ne miaƒe mp kpakple unit committee tɔ. Miaƒe regional minister ŋutɔ nyi ma ye dɔ xɔ mo lo. Nana Akufo-Addo.

Hello. Ya. Yo, wòle dɔ wa nya ke da ɖe anyi ɖeko nyo. Mm. Eye nu ke ma gblɔ ko nye be egbe yawo dze wole ŋkɔ ŋɔŋlɔ dze gɔmedzegbe le legal commission. Ya. Wòanyi be ame sia ame ɖevi ɖe sia ɖe ke xɔ ƒe wuienyia dzilawo nu kplɔ woe wole ŋɔŋlɔ ŋkɔ ne woe. Egɔme fie nɔnɔmee trɔ. Dzigbalẽ ke woxɔ na ame xexia ti xexeame tso ti xe enɔwe tso tɔ tsoa. Le tsɔ kɔmisi me gale ya xɔ gbɔ. Enya tamu nya. Didi gbalẽ ma eya afia fi he ye tso. Didi gbalẽ ma ya kɔ xɔna passport. Ya kɔ xɔna driving license kple tɔwo pete gake be yi ma xɔ ya ta Ecowas card ya xɔ gbe yi le. Ya ta ne nye be ɖevie yi xɔ ƒe wuienyi ko yi be ya la ŋlɔ ŋkɔa de me sa yi si boss le gbɔgblɔ be ame ve a da megbe ne ɖevi ma alo me si gbe wa. mm. Akɔ awu yame hele megbe dana megbe yin. Eko WhatsApp ɖe ŋtiti card eya akɔ da megbe na mɛwo ehe dzidzigbalɛ ehe enye dzidzigbalɛ ehe o wa dana ehe wo o jebe eya nye jesi mi tɔ a Electoral Commission be yi mele ya xɔ gbɔ me nya mɛwo ŋɖoɖo ye ni o. Yata dila ɖe sia ɖe ne wa dɔ ɖe afima mi ameke tɔ he mi ate ma kpe ɖe ɖeviwo ŋtɔ he wa a a ŋlɔ ŋkɔ ada kɔ atsia nuke he dzi yɔ ŋtɔ le a ema ne va me. Egbe ko medzi magblɔ be ne míle gbɔgblɔ be EC Board alo Electoral Commission enye autonomous body ɖe, mabia mí be nuwo yewo ku ɖe ya nye woƒe sea, woƒe ɖoɖoa? Ne wònye ɛ̃a, mía ŋutɔ tsɛ míatsoe. Ne wònye awɔa, ele be míyɔ aƒenɔvi geɖe mígbe nya ni. Nu ka me be magblɔ? Nenye be wòe ame keke xɔ eighteen years ye ame ɖeke deny wòe be mada akɔ, maxɔ card ada akɔ oa, enya gɔdzedze Electoral Commission tsɛ le wawa.

ne tɔa nukɔ ɖe ne yi be woƒe adzɔ ga xe dzɔ le wa kɔ wa dɔ yi ne yia wo ŋutɔ ala to asi dzi yi ga srɔ ame ɖeke ɖe ame ɖeke me ga ble wɔ. Mese ɖe fimi hmm. eye me do gbe ne Mister Kpotosu be ya gbɔ dɔ wa gbe eye ame sami ne vote ne Mister Kpotosu kple John Dramani Mahama asi me mɔ xe gbɔ lɔ aloko nyo. Nyateƒe akuvia la si eme nɔ nu me dzi ma bia Egiptetɔwo be ɖee Asiri to le woƒe be ye ya ɖu gbe nɔ kemi etɔ he woyɔ wɔla wole wawa he le wuli do be ya me eye wole wa yele wa no kpe na ege ɖe ege gava vɔ kɔa me do gbe ne ge mia be te mia dɔn ɖo akɔ ɖa be asie ɖe nɔnɔ me nyuitɔ me mi o lea ya nɔ wole asi ɖo ɖe mɔ me mi le gblɔ yɔtsɔ be nudzo le mɔ me ake yɔtsɔ gbe yɔtsɔ wo do tri gake eh stone wa dɔ dasi wɛ ya wole dɔ wa. Akpe eh ne be mia nɔ wo ɖo asi ɖe mɔ me Ye wobe no dzo le mɔ me ɖe, fi kae ya wobe no ko woƒe nudzragbawo, fi ka wobe no yi? Babia kpeɖitɔe ma. Hello. Ame sia yi te agbe ŋdi lo. Ŋdi ƒe me tɔ. Nyawe le dɔ dzi lo. Exɔ tɔgbe akɔta gbada ɖe ta dzi tso zia vi.

yɔnɛ be Francis alo François mm. medo baba ne fumae medo baba na Hosea anti anyi baba baba ne fani na mo gake la titse ɔgbɛ ɖe nyagɔ afi dzo eya ko nyatse nyakɔ wɔ yi akpɛ ɔne dzi ayi te ete ɖe dzi mi ŋutɔ bubu na te boxing divan teƒe sia teƒe yi le la me do agbɔn di ne wo kple aƒenɔwo kple aƒekɔwo pete

si dɔwɔƒe le ɖe si ko wòa kiosk vi ɖe lɔri mɔto. Ke va nya ale si mía srɔ̃wo kɔ agblemenuku tso le via vi siwo maŋkɔe va nye ƒe do ƒe yi ɖe asi me. Eŋlɔa be ne woɖo asi ɖe lɔri mɔ nu ame ɖe le lɔri mɔto eva nyɔe be Government malɔ̃ wo gake amea va ɖo asi ɖe lɔri mɔ nu eye bubu nata bɔs ɖi va nu.

Ɔɔ, ŋdi Yeah. na mi. Ŋdi ƒemetɔ. Ele Ben tso Dzolokpui ta. Ok. Miawoe le dɔ dzi. Akpe. Yo be ehotu aƒlawo mɔ ya ɖe. Mía amganu tometɔwo le be míaɖe susu ɖa le edzi be dziɖuɖu ya magate ŋu awɔ naneke le ŋu na mí o. Mm. Eyi ke melé ŋku ɖe eŋu asiaŋtsikpɔɛ ta fiawo ɖe wode dzesii be Dziɖuɖui mate ŋu awɔ naneke le yewome mɔ nyawo ŋu o, yewo ŋutɔwo kɔ asi va le ewɔm ta. Mawu nedo ŋusẽ wo. Yeah. Tatsia yi xe magblɔ be wonewɔ le ƒe yame koe nye be xe dziɖuɖui mate ŋu awɔ mɔ na wo o xe yewo ŋutɔ ye ate ŋu awɔe. Dziɖuɖu bubuwo ate ŋu ava awɔ mɔ na wo ta. Eƒe yi me ɖe, ne woawɔ tatsiawo ne dze agbagba wo ne wɔ tatsia nyuitɔ be nuka míaƒe mɔwo le amuganuto me ɖe. wòakpɔ ŋgɔgbeyiyi. Nenye be ẽ, asiãtsinu tometɔ woate ŋu agblɔ be yewoazɔ azɔli ɖe dziɖuɖu ya ŋu la, ke nyemexɔe se be ame ɖekee anɔ amuganuto ya me anɔ dziɖuɖu ya ta ʋli be wòele agbagba dzem ewɔɣi kple kemɛ o. Miawo le dɔ dzi. Akpe. Mie de akpe ne fu Ben tso dzolokpui ta be leke wòge ɖe mía dzi. 0533 516630 Ale be nage ɖe mía dzi e, nu yiwo nyenye e, nu madzegadziwo ke wohã nekpɔa na ahi ɖe go na mi. E, ye ma megblɔ be tsɔ. e dzo ɖa va yame no hoshame yi ke e kafla aɖatsia elolo ɖe mo na ŋutɔ ne kpɔ mama ɖewo ɖetugbui ɖewo ɖevi ɖewo ŋutsu aɖewo woɖo asi ɖe ŋdɔ gbe ŋdɔ heliheliheli ɖuɖu ma ewɔ nublanui evɔa akpa ma ko wonɔna hafi nɔ dzɔga xem le ŋdɔ gbe akpa ma Yakonɔ, Lekee ame ɖe ada gble, anɔ ŋdɔ gbe, awɔ gbledɔ ʋuu, akɔ gblemenuku kɔ va shimɛ be yeava dzra, wòanye be ŋdɔ gbe kee wòagava dzra agblemenukuɔ la, enye fuɖeɖe. Zero five three three five one six six three zero, Zero five three three five one six six three zero. Nàge ɖe mía dzi. ale be nu yiwo nenye enu yiwo wòhana kpɔ yi ke do fievua, he ɖe go na mí kple susu be míawo hã míase. Ee, emɔnyawo ya la menye ee, egblɔgbee ya o, elabe ee, emɔnyawo, akpa yi ke míaƒe mɔnyawo woɖo le ɣeyiɣi ya me fi ya, ee, elã aɖe be yealé mí le míaƒe mɔnyawo ƒe akpa dzi. Elã aɖee be yealé mí le mɔdodowo ƒe akpa dzi. Ne ètso le sɔgɔɖi gbɔga me yi ɖakrɔ foa, emɔ ma ya kurakuraa mele amuganutoa me o. Nenema ke ne ètso le eho yina ɖaƒle awua, ŋ-ŋ. ya hã edɔ ɖo wònye. Hello. Hello. Eh, gbugbɔ trɔ na yɔmi, eh, gbugbɔ trɔ na yɔmi, eh, mi trɔ si le nu ɖeka va ɖe ŋu na gbugbɔ trɔ na yɔmi kpe ɖa. Eh, 0533 516630 ne miakpe ɖa be leke

Ne tɔgbui akɔ ta gbadza abe ale ke wògage ɖe mía dzia, egate ŋu wòe ne mí kpokpli ɖe nenema. Zero five three three five one six six three zero ale be na age ɖe mía dzi awɔe ne mí kpokpli ɖe. Míakpɔe ɖa be mía axɔ me ɖeka va ɖo koa? Mí magaxɔ me ɖeke o. Hello.

alo wowɔa da ɖe be district office, designated places kple public university. Nye afi ya woxɔ ƒe wuienyi wole ŋkɔ ya ŋlɔ gbegbe. Wole ŋu da ɖe mɔ dzi ne mía nɔvi ya gbɔ anɔ ŋkɔ anɔ kɔkɔ va le teƒe ya ho dɔ tsɔ mark da ɖe be woanye ŋkɔ ŋlɔ ƒea.

Ke míenɔa gbegbe le nusia si kpɔ da ɖe mía dzi kpɔ vava kɔsi nu me bank ɖa kpɔ branch kɔ via mɔ kube bank ɖa. Akpe. Eh, mi mi da akpe no. Eh, mm, mi da akpe ne Stone City me yɔ be geɖe mía dzi. Nukpɔlɔ kple nyaselawo eh, dze abe míaxo ame mamletɔ le ŋdi aƒe akpa dzi ale be mía azɔ ɖe ŋgɔgbe atuɔ gbo. Hello. Ao, nye brɔda. Ya. Anua ka. Eke eke ɖo hã. Gavi ɖeke miniti blatɔ wɔ seke. Ako radio commander minister for fire kati so akati. Okay. Uh, do gbɔna bubutɔ bena ra nyafɔ MP for kati san flɔ na bɔ Alexandra Gavi wutɔ jele. central tɔn MP for central tɔn medo gbe ɖo tɔxi. Ah, ok. Uh, limited registration yɛtɔ uh, ne nya be ƒoƒe wie nyi ye ne be ye ne nya be fukpekpe aɖe metum yi ke be yi meto kpɔ o ɖe yi agba agba nye ŋkɔ ŋlɔ be ne va ko kaɖa ne nya be fuxe ma ŋka fuxe aɖe te ye akɔdagbalẽ mele esi o ne ne ƒoƒe wie nyi to dzi ɖe yi agba kaɖa na sɔ tso nuto yi me ke ne le kple sugbɛ december seven ɖe na sɔ bɔkɔ ne va te ɖe mahama zã. ade ɖe ŋdi sia mí zu. Nenemae wòyi dzi maɖi he mase ŋu elabe kpɔku tsia te to míele le Ghana fia. Infact, tactical information yike ƒom míele nye zero zero one. Vɔ̃ɖivɔ̃ɖitɔe nye le eyike míega ɖuɖu ŋui fia enye mango yike nye lab vɔ hã eva vɔ. Eeee fonye, emɔdonyawo le Ghana ɖi. Ŋdi bianɛ ɖe asi ɖa le mɔdonyawo me. Elawe medo mɔ o, edu ya kple mɔ le ƒoa ɖeka ɖeka wome nyi nyi na ŋu ge. Yi le dukɔ ya me wo ke ga gã ɖe wo kɔ tre mɔ we le dukɔ ya me. To do dje do ayi le akatie gba a, ne me ƒle lãme vi tikɔ me yo alo ne me ƒle ali vi tikɔ ɔ, me do dje to ga va yi ɖe ŋga eho o. Kpo ŋu ka tututu agɔ ka tututu ya mi ɖe pasi ya ke dukplɔ ma a, agɔ ka tututu yi mia Ghana, Ghana tɔwo mi ɖe le wo dzi yi ke be ne wo wui ale gbegbe be. ne ŋutsu aɖe ku le nuto ɖe mea, hafi nɔ emɔ do ŋu kpɔ ge le nuto ma me. Ke biabia loo, woƒe taɖodzinue nye be ŋutsu aɖe ne ku ɔ, alo ame aɖe ne ku ko wòxɔ hafi ɔ, ŋgɔ yi dɔ ɔ, woagblɔ na mí be yemega do go o. Gake wova, wova ga to ŋutɔe wo me sia me ne wodo ga ɔ ma ɖe woƒe xɔwo me. Kpɔ Cecilia Dafa ƒe xɔme ɖa. Kpɔ Cecilia Dafa, nyɔnu, bɔla minista, kpɔ yi ƒe xɔme ɖa. Akpe. Ga gbogbowo ma le míaƒe xɔxɔ me gake míegado to dzi míekpɔ mo. Mm. Akpe. Akpe no. Míeda akpe no míafo nukpɔlawo kple nyaselawo. Akpa ye mi ko ŋdia ƒe e dunenyoa kɔ kɔ tso ɖe. Míaxɔ dometsutsui kpe ne mítrɔ va e eŋuwo zɔ ɖe ŋgɔgbe nyui ɖa. Míaƒe Ghana National Fire Service tɔwo age ɖe mía dzi míawɔ dzeɖoɖo ɖeka va ɖo. Minɔ to dzi na mí. Agbeŋɔ gake le Touch ƒe yaʋalɛ avawo dzi. Míaxɔ dometsutsui kpui aɖe atrɔ ava.